Tēnā rā koutou, e te iti, e te rahi, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka, huri noa i Aotearoa, tatū atu ki Te Waipounamu, kaua hoki e wareware ki Wharekauri, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou i ō tātou tini mate, kua hoki ki tua o te ārai, hei tangi, hei mihi, hei poroporaaki mā tātou. Haere rā koutou e ngā mate, Hoi ō koutou waka ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Tihei mauri mate, tihei mauri ora. Kia ora hui mai anō tātou, e aku hoa kōrero o Nāwai Teka, Ngāwene, Rānēra, Tāmati. Kia ora. Ko wai nei anō koe? Kuini. Kingi. Henewai, tēnā koutou. Kia ora. Kia ora. Mahana ana taku noho i taku whai hoa i a koutou. Te wiki mahue rā, he kōrero tōrangapū. Pōtitanga, te tik, taku mōhio, koia tonu tēnei ko te rā e kapi ai te pōti, nō reira ko te tumanako ka manaakitia tātou i roto i tērā take a ngā rā e tū mai nei. Hāunga rā tērā, hanga mataku anō, E, kei maroke rawa ngā kōrero, nō reira, ko ngā kaupapa kua whiriwhiria, he akarongo mai mā koutou i tēnei pō, haramai tētahi āhua. Tīmata atu i runga i te mihi poroporaki ki te rangatira nei, ki a Patu Hōhepa, ahakoa ko a Hia Kēwiki, tōna hinganga mai, Ā, kāhore i uru ki ngā kōrero i tērā wiki, nā te mea ko kī kē tērā paeroa i ngā kōrero pōti, nā Horakau mātou e hiahia ana kia haka, kia poroa te wāhanga ki a ia. Nō reira, i tēnei pō, te hunga o mātou e whaikōrero ana mōna, ka kōrero. Muri mai i tērā, ko tētahi take me tuhituhi e te wahine nei e Tina Ngata, e pā ana ki ngā tono ki te tangata kia haere ki te hui, me pēhea te manaaki tika i taua tangata. Hakapai ana au, kī pai tātou i te kōrero mō tērā take. Mehemea he wā e wātea tonu ana i muri i tērā, he take rawe atu anō, nō reira kia ū tonu mai. Ka pai. Ko te take tuatahi ko te kaumātua nei ko Patu. E te rangatira e Patu, haere rā koe, ko tō iwi tēnei, kua mahue mokemoke mai a koe ki muri. Moe mai rā i tō moenga roa. Ko ahau, i au e haere ana ki te kura tuarua, nō reira ahau i mōhei kia patu. Kāore au i tūtaki ki a ia, engari ko taku kaumātua tiaki i au i ngā tau katoa o taku kura tuaruatanga, ko tana tuakana ko Bill. Nā, rua tekau tau te kaumātua atu o Bill i a Patu, Ka mutu mā Bill e kōrero, kāore he tangata i tua atu i a Patu i tēnei ao katoa. He pērā rawa te, te aroha o te kaumātua rā ki tana teina. Mō tēnei mea, mō te mātauranga ki tāna titiro, kāore i kō atu i a Patu. Hoi, He nui ngā taonga i hakarērea mai e Patu ki te iwi Māori. I mahi tahi ahau ki a ia i runga i te Poari o Te Taura Whiri e ono ngā tau. I hanga mōhēai au ki te kaumātua rā. Tērā kaumātua, hoi nō Ko koe pea e hineu ai nā te mea ko koe kei Hokianga e noho ana i ngā tau tata nei e kitakita ana pea koe i a ia tena pea nui atu tō mōhio, tō tētahi atu rānei i tōku mōhio ki a ia. Engari mā koutou e kōrero mai mehemea i tika taku mātakitaki i tērā kaumātua hakoa ko wai koe, rite tonu tana titiro ki a koe. Ehara i te kaumātua hakawā i a koe, i runga rānei i tō tamariki, i runga rānei i te aha, i te aha. Engari, kotahi tonu tana titiro ki te tangata aha ko ko wai. Me te maha atu o ngā tikanga rangatira o tērā kaumātua. He kōrero anō wāku, engari horekau e hia ana ki te, kia matapiko ahau, he kōrero anō tā tētahi hei āpiti mai? Pouritanga nui tenei mo Hokianga, na te mea i nga tau tata nei, ka hoki mai te kaumatua nei ki Hokianga no hai, na ko koutou e whiwhi ana ki ana matauranga nei. Ehara i te mea i mohio pai ahau ki te tangata ra, engari ahua rite ana ki a koe i rongo korero ahau mo wana mahi katoa. te nui o tana koha ki te ao Māori, ka mutu ki, um, ki ngā uri o Te Hokianga. Koia tētahi noho ki, āe, ki wērā poari katoa, engari koia hoki tētahi kaha kōkiri i ngā mahi i roto i te a Taraipiunara mō Waitangi, ngā kerēme, ā, e pupuri hoki, i kōrero hoki, i whakaako hoki i ngā kōrero mō Kupe, ā, i ngā kōrero mō te hekenga mai i Hawai, Hawaiki rānō, ā, me wāna mahi whakaako hoki. He nui tana koha ki te ao Māori. Hareti me tino mohea ki a au engari i kite ahau i te hua o wana mahi. Nā reira, koia tērā ko tētahi o ngā take i haere au ki taua hui rā, i, e rongo tonu ana i te nui o ngā hua o wana mahi. me te mōhio he, āe, he rironga nui tēnā mō ngā whanaunga o Te Māhurehure, ā, mō te katoa o Hokianga, mō ngā hapū katoa o te Hokianga, tino kite ana i te pōuritanga, ā, te rironga o te tangata rā. Āe. Ka roa. Ki tāku nei titiro tōna momo i a Haka Tuporanga, he rangatira pērā, kāore e maha ana Nā, i roto i ōku nei hākaro ko te momo i a Whina Kupama, he, he pērā pū te tū o tērā rangatira, nē. Ko, ko ana taonga i takoha mai ia ki te ao Māori, mai rānō, tae nō ki tōna matenga, e kore taea te kōrero. e kore kē taea te kōrero. Ko wai te tangata Māori o tēnei ao, horakau te pukapuka nei ka kakata ngā pūriri o taea mai, horakau tērā pukapuka e tū mai ana i runga i te pae pukapuka i tana kāinga nei, nā, tātou katoa. Hoi nō, he pito kotahi noa iho tērā o ngā tini taonga nā tērā kaumātua i hōmai ki a tātou. Pāpā i te aroha. He kōrero anō tā te tahi? Āe, i pēnā hoki ana waku whakaaro ki a ia tino mōhio ki te kaimātua rā, ki te tohunga, ki te rangatira patu hohepa. Erangi i tae atu ki tana hui mate, wētahi kōrero pai i puta, hākoa te wāhi noa he tangata iti nei, Ka nui tana ngākau, ka nui hoki wana mahi i roto i te ao Māori hei whakawhanake i ngā kaupapa e kite ai ko ngā hua i roto i Aotearoa whānui mō te hunga Māori. Nā, koia tētahi kōrero pai rawa i piri i ngoto ki taku ngākau. Hākoa te iti o te tangata nei, ka nui ngā mahi i tutuki i a ia e ora ana. Ā, ka rua, ko kite au i roto i ngā pānui, nā, ka hinga ngā rangatira pēnei i a Patu Hohepa, Ka nui te tini o ngā tāngata e kī ana, ā, kua pōhara te iwi Māori. Ā, ki ahau nei, e, e whakaae ana ki ērā kōrero, erangi tētahi anō kōrero i puta i a Te Waihoroi Shorlin whai muri mai i te matenga o Ērima. Hei tā ngā kōrero a Te Waihoroi e kī ana, ki te whakaaro te Māori kua pōhara tātou i te matenga o ngā rangatira pēnei i a Erima mā, i a Patu mā, ka pēhea nei ōna mahi i a ia e ora ana. Kua pōhara tātou i runga i tōna matenga engari ko wā rātou mana tūnga ko ngā mātauranga i waiho mā tātou hei pīkau, hei Hei kawe i roto i tenei ao tūroa, na, koia ko nga hua ka ora tonu ake, ake, ake. No reira me kaua pea e ki kua pōhara te iwi Maori, engari kua, me kaha tātou, me whai kaha tātou ki te pīkau i era taonga na ratou i whakatō ki roto i te iwi Maori. A. Ka toru, ka mutu, ā, ko ngā hua e kite ana ki roto i ngā tangata, ngā tohunga pēnei i a Julian mā, i roto i a Dallas mā, ko Dallas tētahi o ngā tino mōrehu, ngā pononga e mahi tonu ana i ngā mahi, e kite ana i roto i ngā mahi whakatika i ngā whare tūtae o Te Hokianga Dallas, whakapau kaha ana ki ōna iwi, ki ōna hapū, ki ōna whānau. Ko Te Hokianga, ko Dallas pea tētahi e kawe ana i ngā mahi a te rangatira a Patu. Koina nō tāku. Nā mihi. He kōrero atu anō tā te tai? Nō, e tika ana. Ia koutou e kōrero nei mō te tini o ana mahi. He aha ka hoki maharau nā ko koutou moe ana tera te te wā ka ngaro atu au ki ta wāhi ki te tākoro rīki ka hori eke a hoi nā taku haerenga ki reira he haerenga mokemoke ne hoi i moe taku ngaronga peratanga ki Ahitereira ka homai e waku whanaunga o Hokianga tetahi pukapuka ki a ia. Nā te pukapuka nei, rārangi mai ana ko ngā kōrero katoa mō Hokianga, mai i te korekore, tae noa ki te wā i hainatia ai te Tiriti o Waitangi. Rārangi mai ana ngā whakapapa katoa, ngā kōrero hītori katoa, ngā maunga katoa, ngā mea katoa o Hokianga i roto i te pukapuka nei. Nā, he mea tuhi e te kaimātua nei. Nā, ka haere au ki tāwāhi, koe tērā ko taku hoa i te ao i te pō. Nā, koe hoki te wā i. Huri anō ai taku ngākau ki taku ao Māori. Nā, nā te kaumata nei anō. Ahakoa rā roto i te pukapuka nei, e ha, i konā tonu anō ana parirau e awhiawhi tonu mai ana i a au i roto i taku mokemoketanga i tāwāhi. Ka rā. Nā, nō reira, kia pēnā pea te titiro ki a ia, ahakoa ko ngaro atu, e, kei konā tonu anō ana parirau e tau tonu ana ki runga ki a tātou. Ā, e tangi ana ki te kaumātua, ā, hoino, nā kei a tātou i muri mai. E te tai o a maua mahi i te taura whiri i te reo Māori he haere ki Rapanui. Kia ora. Na i a tātou e kōrero nei mo tēnei rangatira o tātou, mo Patu, ko Tā te Māori titiro tēnei ki a ia. Ko te hūmārie o tērā kaumātua, ahakoa haere ki hea manaakitia ana te tangata. Kiri parauri mai, tauiwi mai, E, ako ko wai tangata. Ka haere ia ki ana mahi i roto i te ao Pākehā, e, homa, he tino rangatira ia ki te Pākehā. Ka hoki mai ki waenganui i a tātou, he tino rangatira ki a tātou. Engari, ko tana tino rangatira rawa atu, a, ko ngā moutere e haere nei māua. E rongo ai tēnā. E, a, hāunga, hei aha te rongo? I kite au, i tōna taha tonu ahau, E o, mā koe mea atu ki a koutou i te taenga atu ki Rapanui, e rua ngā kaumātua nei, ko ia tētahi, ko Waikerepuru tētahi. Huirangi. Huirangi, Waikerepuru, ko rāua ngā kaumātua o te tira nei, te taenga atu ki reira, e manaakitia ana rātou e ngā iwaraira pau te kā. Mua ana, nā te aha, nā te āhua tonu o rāua kanohi, Mōhio tonu mai ngā iwi rā he rangatira. Tata, tata tonu te iwi raka kia koropiko ki a rāua. Pērā rawa te haka rangatira a tērā iwi i ngā kaumātua tokorua nei. Ā, ka mōhio ahau, he tangata e atawhaingia ana e te katoa. Hei tāku nā te aha, nā tana hūmārie. Kia ora. Kaua e mea e, te iti o te mōhio o te hunga nei, ko wai mā mātou hei kōrero? Ā, kāore. E, ko mātou tēnei e kōrero ana i ngā āhuaranga o tō mātou kāinga, e, nō reira, e pai ana, e tika ana.

Ko te take tuarua, he take tēnei nā Hinewai i mau mai, hena koa ka inoi atu au kia koa e Hinewai, māu e haka mārama mai te hohonutanga o te take nei. Kia ora. I ahau e. Pukamata, e tirotiro ana ki ngā kōrero nui o te wā, ka kite au i tētahi kōrero i puta i te wahine rā nō roto o Ngāti Porou, a Tina Ngata, a koia tētahi kaha kōrero ana mō ngā take katoa o te wā. Nā, tētahi o ana kōrero e whakamahara ana ki ngā kaiwhakahaere kaupapa, ā, Mehemea koe e karanga ana ki tētahi kia haere ki tō kaupapa hei kaikōrero, kia kaha te manaaki i a ia, ā, hoi anō kaua e waiho tērā manaakitanga ki te kupu nahe, engari me tika te utu i te tangata. Nā, e ea e āua roa ake wana kōrero engari koia tērā ko te, ā, ia o ngā kōrero, ā, ko te āta Ā, manaaki, ko te whakamana i te tangata me te tāima e whakapau ana ia ki te haere ki te kaupapa, ki te whakarite kōrero, ki te tū, ā, mo ētahi tāima e haramai ana i tawhiti, i nui te iti o te penheni, wērā mea katoa, ā, me tika te whakaaro o ngā kaiwhakahaere, ki i roto i wā rātou pōwhiri ki te tangata, kia haere atu ki roto i tā rātou kaupapa ki te tautoko. Ā, koia tērā ko te mea matua. Engari hei āpiti atu hoki ki tēnā, kaha kōrerohia ana hoki tēnei take e ngā hoa a Rānie Rama, te hunga tāmoko, e pērā hoki ana wētahi o ngā kōrero e puta mai ana, nā reira whakaaro, ō, pai tēnei take hei ngaunga mā tātou. Āe, tika ana. Ka hia nei ngā tāngata i a nei e horo ana ki te tono kia wai raini, ki te tautoko, ki te whakawhirinaki, ki te hāpai i ngā kaupapa o tangata kē atu nei. He māmā te mea atu, āe, ka manaakihia te tangata. Engari te whakatinana i wēnā kōrero, kua noa kite, nē? Nō reira, me whai whakaaro tātou ki wā tātou tāngata e tono nei tātou. He whāmerewa rātou. Ka mahue ko ngā tamariki ko te kāinga. Kua kore e mahi, kua whakawātea ō rātou mahi kia tautoko i tāu ake kaupapa. E tika ana tana korero ki ahau nei. Tēnā pea kei te āhua anō o te kaupapa. Ka hakaaro au kia nāwai teka nei. Haka pai ana au, nā, Te hunga pēnei a Ngawini nei, a Moe, a Moema, kāore e haere mai ana mō te, mō te utu te take. Ako pēnā kāore e utua ana hei tāku ka haere tonu mai rātou ki te tautoko. Nā, Ngawini, kua kōrero utua anō tātou. I tērā wiki ka mea ahau, me utu te tangata ki te pōti, me utu te tangata ki te kōrero Māori. Moe ana, hanga rawa ana koe ērā kōrero. Tino rawa ana, nō te mea i wēnei rā, E meatia ana e aha te mea nui o te ao, he moni, he moni, he moni. Ko kore kē, ko te tangata, he tangata, he tangata tūturu nei, te tiro pērā koe. Engari i aha te manaaki, pēhea tō manaaki i, i te tangata ka haere atu te tautoko i tō kaupapa, ma, ma te moni anō. Nē, mō, mō ngā haole koro nei koe mō tana whakawātea i te whānau, e ano tana haere atu me te waiho i tana whanau i te kainga, te kaha ki te utu i a ia. Ko tena hoki te ao kei roto nei tatou, ko te moni. Oh, no, ka pai, e tautoko ana koe aku korero utu i te rauti. Ka pehea ta tena whiriwhiri, ta tena whiriwhiri, He aha ngā hui hei tautoko māna? Tāmati, Ka tae mai te tono ki a koe, Mea nei taku hui, haere mai ki te tautoko. Ka pehe tō haka wā? Kia ora e te kaikamihana. I taua tono, ka tae atu rānei, ka kore rainā? Kāhore a Tāmati e wātea ana i tēnei wā. Hannah, waiho mai tētahi karere. Ainika, hakautu atu ki a koe, Meinga. Meinga. Ā, kei te, kei, ki ahau nei, kei te āhua o te kaupapa. I te wā kāore koe e mahia ana ki te kaunihera. Oh, e ōrite tonu ana ināinena. Ā, kei, kei, kei te āhua o te kaupapa, pea, a tēnei kaupapa, kaupapa reo Māori, kei roto pū anō i te taitoki, ā, i te pū o te wheke, ko ngā kaiwhakahaere, ko ngā hua ka puta mō ngā, ngā whānau, ngā tamariki, ngā whānau e noho ana ki ngā tāone nui kei tāwāhi, ā, ka whai hua rātou mā roto i wēnei whakaaturanga. Ā, ko ngā kaupapa nui, moe ana au he pūtea wā rātou. Me mea e karanga ana kia haere a Tāmati ki roto o Tāmaki, Kirikiriroa, Pōneke, Ōtautahi, Na, ae. Me, me utu pūtea. Kawa mō te eroperēna nahenahe, mō te hōtēra, engari me, me whai pūtea anō. Koa, te hunga Māori e mataku ana ki te pātai, hea te nama ki ahau? Hea te utu mō tēnei kaupapa? Na, ka mataku tatou, na runga pea i te whakama, wetahi taima ka tuku mai te imera ki ahau, oh, he kaupapa kei Otautahi, mea nei nga ra, a, ko to mahi he haka utu mai, ae, kahore raini, engari ko taku i hia na, oh, he a te nama. Na, e ara au i te tangata whakama ana, na te mea kua hinga au i roto i nga tau kua hipa nei, penei me nga korero a Raniera, e mana he, Tokotoru aku tamariki. He whare tāku, motokā tāku, e ngā mea katoa me whai utu, me whai pūtea. I, i ahau e tupu ake ana ko taku krani-pāpā, a Matiu Rākena, he minita mō te Hāhi Wētiriana, na, tupu ake māu ko taku tuakana, Piripi, roto i ēnā āhuatanga. Ka tae atu ki ngā hui mate, ki ngā hura kōhatu, ki ngā hui aha raini, aha raini, na, ko te utu, ko te aroha. I ēnei rā, oh, tētahi tauira, i, i karanga tētahi whānau ki a Mao, ko taku tuakana kia haere atu ki te hura kōhatu o tētahi whanaunga. Hakawātea Mao ko taku tuakana i tā māua rātaka, ka wehe atu i te mahi, kore utu, unpaid leave. Na, tae atu ki te kaupapa, katoa o te ra, haka haere i nga karakia, haka rite te whanau, te aha, te aha, te aha. Mutu ana te kaupapa, tae mai tetahi o nga whanaunga, Oh, anei te tai koha. Hei, hei, hei utu i nga nama ki a koe me to tuakana. Ka pai. Tena koutou, mihi atu. Haere ki te motoka, rima tekau taara, i roto i te kōpaki nei. O hanga nui anō tēnei nei. Ai mārika ko tino whiwhi koe. Pūkana waku kanohi me taku harikoa. I tuku atu ki taku tuakana, me te pakeketanga ka tau mai ki runga i ahau. Te nuinga o ngā whānau e noho ana i raro i te kāpu o te pouri, kāore rātou e moe ana ki tēnā tūāhuatanga o te tuku i te koha ki ngā minita ki a wai rainī, te hunga kaha ki te akiaki i a rātou i roto i te taumahatanga. Kua kite au, Nā, ngā korokē pēnei i a Patariki Briggs kua hinga atu, a Sonny Livingstone, whakapau kaha ki te noho ki runga i te taumata, te mahi i ngā karakia, ēnā mea katoa, nā, ko Pōhara te whānau ka noho ki te kāinga, Pōhara ngā tamariki. Nā, kite ana koe i ngā kākū o Sonny i a ia ora ana, o taretare ana, ēnā mea katoa. Kia ora. Nō reira, ka hoki anō ki ērā kōrero, e kore te Māori e ora mā te pipi me te aroha nahenahe. Ko te aroha e ora ai te Māori, ko ngā aroha ki runga i te pae āhua o Instagram, ka peingia te aroha, ka utungia ngā pūtea. Pai wēnā kōrero. Pai, ka mutu, mōhio koe, tēnā rima tekau tāra ki ētahi whānau He nui rawa atu tērā, nē? Āe. Engari mō te haka wātea i tō tūranga motuhake mō te katoa o te rā. Āe. Oh, hei aha, Māoitai, nē? Nō reira, ko tāu āhua whiriwhiri tēnā i te, i te tono i a koe ki te haere ki te taihui, pēhea kau rau? Mōku ake kei te āhua te hui. Mōku ake kei te āhua te hui. Pēnā e kita ana au he hua kei konā, e... Mau. Kāore. Mō te iwi whānui tonu. Nā, ko konā. Nā, kia... Mēnei tētahi mea e whiriwhiri ana i roto i taku ngākau. Tērā ētahi mahi e mahi nei au e utua ana. Nā, e pae ana anō tēnā. Tērā ētahi mahi e mahi nei au, horekau e utua ana. Engari ko wēnei mahi kē ngā mea e puta ai te aroha i roto i tōku anō ngākau. Nō te mea tērā ētahi taim ahau e nama ana ki ētahi kaupapa, ki ētahi iwi, ki ētahi tangata. Nā, i runga i tērā, māmā noa hea taku mahi. Hoi kia hoki ki tō pātai, he aha taku, me pēhea au e haka wā i ngā mea nei, eh, Ka whai sira ahau, ka uru mai ia, otirā taku whānau ki roto i ngā whiriwhiringa, mena e tika ana, e kia tautoko he ahau tērā kaupapa. Ki te kore e tika ki a ia, me taku whānau, nā ko kore au e tautoko. Nā, e mua, mua i taku piringa ki taku wāhine, kei a au tōku anō tikanga nā pae noa noa tēnā. Hoi, iāianei, mā te whānau katoa e haka tatū, mena e tika ana kia tautokotia. Ka mutu, tētahi mea hāraki, kia moe ake te. Iāinei, kua timata ngā iwi o runga ki te karanga mai ki a au. Nā, ka mea atu au ki taku anaia, ka pēhea koe, ai ko tāna, kāhore rawa atu, tautokotia tōu anō iwi te timata. Kia ora, ka nui wāhine. Nō reira, āe. Taku wahine hoki e ne ātaha kai roa ana i tāku titiro ki te ao nei. He aha i honohono ai te tono a ngā iwi o runga ki ngā iwi o te kāinga nei, kia haere pērā atu? Anyway, tāu whiriwhiri? Oh, i ēnei rangi tata nei, whakapae ana hei, e tino aroha ana ngā iwi o runga ki a tātou. Titiro. Aroha ana ki a tātou, e rawa kore tātou. e karanga ana kia haere ki tēnei hui, ki tērā hui, ki tērā hui. Um, yeah, ki te ahau i roto i te um, atawa kaupapa ra, i, i, I Kahungunu. Kahungunu? Ki tua. Te reo ki tua? Mm. Ia rua kaikōrero? I pēheta rātou manaaki i a koe? Ka nui te pae. Oh. Kahungunu, ka nui te... Pono marika, ka nui ta rātou manaaki mai i a mātou te rātou. Mm. Ko tā ina wai e kore nei aroha nei. Oh, oh, engari. Te aroha no ki te tai tokerau e noho rawa kore mai rā. Meinga atu kia haere mai ke tohu i nei.

Ngā mihi a Kahuhunuhunu, kia ora. Āe, āe, tēnō rangatira rawa atu. Engari tāu whiriwhiri i ngā tono e tae mai ana ki a koe kia haere koe ki te hui? Āe, kua wāhi rerekē taku āta whakaaro ki tēnei kaupapa ēnei tau tata nei, tā te mea kua tino mārama au ki tēnei mea te tiaki i tō anō kaha, i tō ngoi, ā, me taku mōhio i wētahi hui, haere ana koe ki wētahi hui, ka, you know, e, tuhi ana ki te paeroa ka mutu a te whitu karaka. Tae rawa atu ki te tekau karaka, kei konā tonu koe. Mm. Ai, mahi ana ngā mahi. Nā reira, me, nā, me tēnā pia ka tarāwe e rua, e toru haora kia tae atu ki taua hui rā. Nā, kua mārama hai o me tino whakaaro ki tēnā taha. Mm. Āhua rite ana ki tēnei nā, Ā, mehemea e tata ana tētahi kaupapa ki tōku ngākau, ka mutu he hua, ā, ka puta, ā, mō ngā whanaunga, mō ngā hoa, mō, mō ai kē atu raini, ā, mehemea ka haere ki taua kaupapa rā, o kua āhua pai ake taku hiahia ki te tautoko, ā, engari, ā, wētahi tāma horekau he aha ki ahau mehemea ka utu ahau, wētahi tāma. Ā. Ko, i karangahi au i tērā marama kia haere ki te tautoko i tētahi kaupapa a aua pēnei me te manu kōrero mō ngā tamariki i roto o Kaitaia. Oh, Na, me taku aroha nui wow. ki tērā kaupapa, tātou he iwi aroha nui ki te reo Māori, me atu, ai, pai, hore he raru, kua haere atu au. Ka tuku mai e tētahi koha ki ai, hore kai he take, kia pērā. Nui o taku aroha ki tēnei kaupapa, e pai ana. Um, nā reira, mehemea, E tata ana tētahi kaupapa ki tōku ngākau. Pai. Hore he raru. Engari, mehemea he kaupapa um, pūkoro hohonu, mm. uh, e tae ana e rātou tētahi koha te tuku, me pērā. Mm. Me pērā te tuku. Kei te āhua pēo tō um, whakaaro nui ki te tangata, uh, ki te kaupapa. I te manaaki o te tangata. Āe. E āhua, pērā nā. E, e, pērā anō ki whakaaro. Te anga nei a ngā riri te katoa nō tātou whakaaro. Mōku ake, e mahi tahi ana te ngākau me te roro. Engari ko te kai kōmirimiri tuatahi ko taku ngākau. E, mehemea, horakau e, e pai ana ki taku ngākau, ā, hei aha, te roro e mahi ai nei. Me tika kē ki konā i te tuatahi, ā mutu kātahi ka kōmirimiritia e te roro. Ko te kōmirimiri mō te taha ki te utu kei te aho o te kaupapa. He tikanga pai tērā, horekau aku haka mā ki te pātai atu nā pēnei me te kōkē nei e hia te utu, Mehemea he kaupapa nā te kāwanatanga i whāngai, i tautoko, e moe ana au, he moni kei konā. Nā, ka pērā taku kōrero, taku titiro. Mehemea he kaupapa nō te kāinga nei, nā tētahi iwi i moe ana au, kāore e whai rawa ana, engari he aroha kei te kaupapa, tēnā pea ka tautoko tonu ahau. Tētahi mea ki au i āianei, ina hakae au ki te haere ki ētahi o ngā hui nei, ko te utu. Horekau, horekau ahau e tono moni ana, ko te utu, ka mauria e ahau aku tamariki. Pai. Nā, kore te katoa e mauria. Oh. e tini rawa no ngā tamariki. Topo māne. Ka totohu te, te, te ka, ka totohu te, te poti. e, e ngari tēnā pea ko tahi e rua, ka mauria i tōku taha. E, mā rātou ngā raruraru o te noho, o te kai e utu. Mm. hei painga mo aku tamariki nei, kia whiwhi ai rātou ki ētahi o ngā taonga kei ngā hui nei. Kia mau ai a rātou ngā mātauranga o ngā mahi a Pāpā. Nō reira e pērā ana ahau, ka mutu mō te taha ki te marae, e kōrero nei tātou mō te nui o tērā mahi, noho ki te taumata, noho rānei hei kaikaranga, ngā tini wehewehenga mahi o te marae. Tēnā pea ko tae ki te wā, maumau horakau a Moe i konei. Engari me hakaaro tātou mō te wā poto kāore tērā hunga i waenga nei i a tātou, mā tātou anō tātou e hakatikatika. Tēnā pea ko tae ki te ki te wā kia rapu e tātou he tikanga, haka ora i tērā, tērā mate. Aini pea, ko ngā iwi e tae mai ana ki te hui mate, ko ā rātou koha, kaua e hoatu ki te marae, me hoatu kē ki te hunga o te hau kāinga i noho atu ki reira, tiaki ai i taua hui. E haka aro mō anau e, e ka tino tīngia ētahi e te, e te, e te pukuriri i tēnei kōrero, engari kei hea atu he oranga? E whai tangata tonu ai ō tātou marae. Ko rānau mō tātou e noho nei ki te koraha. Ko tāku mātakitaki ko ngā marae tino pai nei te ora kei ngā tāone kē. Nā te mea kei reira ngā, kei reira te iwi, nē. Engari kia tae kau mai anō ki ngā kāinga koraha nei, Na, ko tatou anake no one. Me mihi ahau kia koe ki. Mahara ana ahau. E mohi ana au e tangata e aronui ana koe ki te kaupapa e tata ana ki to ngakau. Ta te mea mahara ana au te tau tuatahi i tu mai a Kura Reo ki Whirinaki. Na, te moni i a matou i aua taima ra, he konga konga noa iho. He konga, e rau tara pea i riro ki a koe mo nga ra e rua e toru Pea i haramai koe ki tērā kaupapa, me taku mihi ki a koe nā te mea kāore koe i amu, kāore koe i wāhi aha, nā reira, mōhio ana he tangata pērā koe. Nui tō ngākau ki te kaupapa. Oh, tātou, tātou. Kua rerekē i a ianei, kua rerekē. Tātou, tātou, nē? Ko tātou, tātou. E, nā, nā, pēnei me moe mānei te, tērā o ngā kura reo.

Tā mātou titiro ki tēnā mea ki te moni, ko te mea nui kē ko te kaupapa. Nō reira, e hāngai ana ēnei kōrero ki te take a te wahine rā? Āe. He pēnei rawa tāna kōrero, kei te āhua, e mea ana rānei i a Ako, hā te hui, me pēnei te utu, kia IKK te utu, kia rite ki te utu tika mehemea ko te ao Pākehā kē tēnei kukume ana i a koe ki tōu hui. Whakapae ana ahau ko te te tino hiahia i roto i tana pōhi ki Pukamata, ko te whakamahara i ngā kaiwhakahaere, kaiwhakarite kaupapa, ā, ki te utu i te utu tika. Ahakoa he aha te kaupapa, engari me whakaaro koe ki ngā taimahatanga kei runga i ngā kaikōrero, ā, e tautoko ana i tō kaupapa, nā, Utua, ahakoa pēhea, ki te utu e tika ana. Karohi ana te penihini, te whare moe, wērā mea katoa. Whakapae ana koe a Tera ko te mea. Tētahi wāhanga o tana kōrero e mea ana, ko wētahi o kaimahi e haere ana ki wēnei kaupapa, ka utu nui ngia. E karanga raini ana koe ki wētahi o te ao Pākehā, ka utu nui ngia. Karanga ana koe ki wētahi mea Māori, me tika te utu. Me taurite ne, te utu ki te Pākehā me te Māori, kaua e pōhēhē i te mea he Māori koe, he whanaunga tahi tāua i a au. Ka nui tō aroha ki tō reo Māori ki te aha atu, mā tērā ka ea ai tō nama Me pēhea e taurite ai, horakau kē e tū taurite ana ngā ao nei. He rite te iti o te mokete e hoa, he nui. Te penihini, he nui. Te kai, he nui. Moku ake. Ae, mea nui ano te pute, engari Pai tonu ana ki au ina utu au ki nga ki nga mea pene me te kumara nei. E ha tena mea te kumara, nui ano te utu i roto i nga nga toi i te ra nei. E ha te matou tena. Te haka ki rani i toku waka ki te tama ki te pini ine. Pai tonu ana. Ka mutu ko taku, na ko taku mamenga tene na, na ka ko kite koutou taku nanakia tanga ai ni. Ina mea te tangata e ke hare au ki te tautoki tana kaupapa, horekau he utu, ko mau e pai ana. Erangi, ina haere au ki te tautoko i tāu kaupapa, he here kei konā. Ko taua herenga, ina hakatongia e au ētahi kākano, ko tā koutou mahi, he tiaki mai i taua kākano i muri mai. Ki te kore e ea tērā i a koutou kua kore au e haere ki te tautoko. Nā, he here i a rātou. He utu tonu anō tēnā, te hakatutuki i ngā mea ka mahue i a au ki a rātou. Nā. Kia ora. tāutuutu, nē? Āe, āe, āe. Ko tērā kōrero. I pēnā hoki waku mahi i roto i taku pakihi, ngā mea kākahu nei, ki te au i Te Tai Pōhi, i runga i a Pukamata tētahi o ngā whanaunga, te whānau Pawa, e noho ana ki Te Hiku o Te Ika, nā, ko ia tētahi o ngā kaitā, ngā mahi toi ātaahua rawa, nā, ki te au. Tuku pātuhi atu ki te kōtiro nei me taku pātai, oh, He, he mahi toi tonu wāu, na, māku e utu, he ato nama pēke. Ko tana hakautu mai ki ahau, e pai ana kia tāutu tāua, wētahi kākau mō aku tamariki, ko waku mahi toi ka tono atu ki a koe. Oh! Harikoa katoa taku ngākau i ēnā mahi, i tēnā whakaaro hoki. Ā, ka mutu, wētahi waku hoa ka, Ka karanga mai ki ahau kia tae atu ki ngā kaupapa nei e noho na mana ki a au, he rarangi ingoa tāku, nē? Ko Kingi tētahi nā. Actually pai na kia homai noa mai etaha no Kākano. Engari te roanga haeretanga ato to noho ki tenei ao ko. Te roa haere tēnā o tēnā, o tēnā pepa e hā. Kaua e tukua tana ingoa kia heke haere ki raro nei, me pine kē ki runga rawa. Pinea ki te aroha. Ka pinea koe kingi ki te. E ngā wini ko koro nā te au kia koe, kaua koe tatari. Ae, wa, e, e, e whakaaro ke anau i te kupu manaaki ne, penei o tatou a tangi, tangihanga neki, nei te wa e tupu ake e, e mauria mai ana nga kai e tena whanau, e tena whanau ne, kahore penei wenei ra ko, ko te nuinga ke ko te koha. Ka mutu pai au ki tō whakaaro, e, ke, ke hoatu kē te, ngā koha ki te whānau o te kāinga, nē, ki te hau kāinga, nō te mea, ko rātou ngā mea e, e mahi pōaopōao ana ki te manaaki, nē. Engari pē, pērā au aku, aku whakaaro e noho nei e whakarongo atu ana, ā, i te rerekē o, o tēnei ao, ā, ki te ao o, o aku tūpuna, nē. Ko te moni kē te mea nui ki te koha atu, ka mutu te wā e tamariki ana au, ka mutu te tangihanga e kī katoa ana te kāpata i te kai nei, i ngā piri hāwhe, kia waiho pērā tonu ai te marae mō tērā atu kuia muri mai, engari ko rerekē i wēnei rā. Ko tērā te manaaki nē, ko te tākoha i te kai, ki te āwhina i te whānau, te whānau pani o te kaupapa, e aha te kaupapa. Engari wēnei rā, ko, ko taua moni rāno e, e ārahi ana i te kaupapa, e tautoko ana i ngā kōrero āe kia, kia tino tika, kia ea te utu o te tangata ka karangangia mai mō, tō, mō te hui, mō te momo hui. Engari, i pērā o kōrero, pērā anō aku whakaaro, uh, ki te ngākau nui koe ki te kaupapa, e mēnei tika ana ngā, ngā tāngata tono ki te tangata mō te haere atu hei kaikōrero, ka pērā tā rātou titiro, nē, ka māmā noa iho te, te haere atu. Nō te mea, ko tō, ko tō ngākau ki te kaupapa, nē, mēnā he horekau, āe, kore koe pātata atu. Āe. Tino tautoko ana i ngā kōrero ki te tuku koha ki ngā mea e noho ana ki ngā taumata, ngā kaikaranga, Engari, kaua hoki tātou e wareware i ngā kaikiri poka, ā, ngā mea pēnei me Uncle Sid e tapatapahia ana i te karaehe ia wiki, ia wiki, i, ā, ā, he nui ngā mahi ā marae, engari, ā, tino tautoko ana i ngā whakaaro kia tuku i tētahi momo koha, Rima tekau tā rānei tāmati. Ko tino whai rā, ko Riki. Ko te hinga hunga kāore noa i uru noa ki ērā mahi, hore kaura atu e mārama ana. Mm-hmm. Ki te āhua o tērā noho. He noho tino nui tērā. Rā mm. atu, rā atu, e rā atu. Mm. E manaaki i te marae, i te iwi, i te mm. manuhiri. E tiaki i te marae roto i ngā momo raru raru ka puta. Tērā atu, tērā atu. Ā, hei haka mutunga, te kupu moni nei kua haka mōrikarikangia nei e tātou. E, tēnei mea te moni anō nei he mea paru, he mea kino. Tētahi tirohanga, pai kē ki au te reo Māori. Ki au nei, koe tēnei ko te haka hirahira o tō tātou reo Māori. Ō tātou tupuna, kāore i kōrero moni. Ki tā rātou titiro, tēnā mea te moni he hanga noa iho. ki a ratou he utu. Tena pea me haka taha atu te kupu moni, waiho ki te taha i runga i te rangimarie ka tiki ai tatou i ta tatou kupu onamata. Ko te utu, ahakoa he a taua utu, he he moni ranei, he kai ranei, he Mahi rānei, mahi mā tētahi atu, he utu ka tōwera i roto i te reo o ō tātou tūpuna. E utu ana koe i te aroha o tētahi, ki tau anō aroha. Nō reira, ko tāku titiro ki te moni he hanga noa iho e hakā atu ana i te aroha o te tangata. Hum. Ono. Nōku ōku hakaaro. Mā koutou e, e tīhorehore mai, e rōtu i ō koutou anō kāinga, hoi nō, kua tau anō ki raro, a nāwai i teka, nā mātou i teka, i tēnei pō, ka hoki mai anō mātou ki te teka anō ki a koutou ā tērā wiki, ā, ka pai ana au, kua hoki mai anō ētahi o ō mātou hoa, e, kia whānui kē atu ai ngā tirohanga e whai wāhi mai ana ki ngā tini take e kauika mai nei ki mua i te ao, nō reira kia tau tonu te rangimārie ki te ao katoa, ākō ko wai, ākō kei hea. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora huhui mai nō tātou.